Tutan video ah kan ngeih dingmi cu NUG tangka Aizawl ah Tingsawm Kuleng India tangka in a tlaunak a si. Kan theih cio bantukin Kawl ralkap nih NLD cozah cu hramhram in a thluk i mipi cozah cu a chuh ṭhan. Kha tan ah khan MP le a dangdang cozah rianṭuan sang deuhdeuh le a lutlai deuh pawl kha cu ralkap nih a tlaih hna i a tlaih manh lomi hna MP cheukhat hna cu India ram ah zeimawzat an zaam manh. Mah cu a zaammi pawl nih cun National Unity Government NUG timi an dirh i NUG nih hin ramkip i ummi Kawlrammi sinah bawmh zong an hal. Mi tampi nih chawva an bawmhmi hi a tam ngaingai cang i Cu lakah cun Ngaici khua ah Mizoram ah tingsawm khua a tlau i mah hi tangka tlau he pehtlai hin Mizoram hna media pawl sinah U Aung Thang Chin State i Mindat District i Member of Legislative Assembly rak ṭuan balmi nih nizan naite ah khan Aizawl Press Club ah Mizorami thawnglatu hna sinah media hna hmaiah mah hi tlaunak kongkau he a chim. U Aung Thang nih a chim ning ahcun ramdang in bawmhnak a rami vialte hi Bank account kan neih lo caah Kawlram ah ti le bank account tu a ngah lo i a ngah zong ah a him lo tuk caah le India ram ah ti le bank account an i tuah khawh ve lo caah midang bank account kan i hlan a hau a ti. Cuticun bank account hlan ding cu kan van hawl tikah Kanmah Kawlrammi ṭhiamṭhiam, a min ah Mang Lian timi hi a luancia kum kul hrawnghrang ah khan Aizawl ah rak pemmi si. Amah sinah cun mipi nih an kan bawmhmi NUG tangka cu Tingsawm kua India tangka in kan chiah a ti. Mah hi tingsawm kua hi atu hi a tlau i mah hi bank account hin ai chuah i mah hi bank account a ngeitu manglian hrimhrim zong cu atu hi a umnak kan thei ti lo a ti. Mah hi he pehtlai hin media hna hmai ah U Aung Thang nih cun NUG tangka tlaunak kongkau hi a chim i kaa dang tete zongah tangka tlaunak kongkau hi a rak um pah lengmang. A hleiin bawmhnak a rami pawl hi khoika khoika hin dek mipi sin a phan lomi tete le a tawlreltu hna nih An tawlrel ning a ṭhat lonak zong kha an rak chim pah lengmang. Naa belte in kha vialte kha ai fiang tinak a si lo i hlat ta hau ai fiang lo khomi zong a si. Asinain tutan i NUG tangka, India tangka in tingsawm kua a tlaumi hi cu A hmaan bak ko timi hi zumh um ko. Zeicah kan ti siah cun Kawlram ah a tlaumi si lo i Aizawl ah a tlaumi si i anmah tangka NUG tangka kengtu hrimhrim zong nih media hmai ah an chim caah hi cu zumh um ko. Cuti a si ahcun Mang Lian cu Tangka thlautu cu maw si ne hnga? Maw, amah U Aung Thang zong cu khatlei ah ruah lopi in a thli zong in rak si ziar kho hnga maw ti zong cu a ruah awk a um. Na belte in kha cu kan tuak sual kho men. Mah hi an hlat taktak hlan ahcun chim khawh har ngai. Manglian lawng si loin anmah NUG chung zong hin thil pakhatkhat a cang khomi le lungthin ai thleng khomi zong a um kho vemi si. A zei si khom ah mah hi kongkau hi cu thil din tuai si lo. India tangka tingsawm kua hi US dollar zong in tam ngai ngai cangmi si. Ramdang i ummi nih an ṭuan hni an hmuhmi chungin an thawh ciomi harsa ngai in le rianṭuan thaba ngai i an hmuhmi chungin an thawhmi si caah hiti menmen i tingsawm kua a tlau hi cu thil a felmi si ai lo. A si khawh chungin Hlati a tangka zong hmuh hrimhrim a si lo hmanh ah amah bank account a ngeitu hrimhrim zong hi palik nih an tleh khawhnak ding ah a si khawh chung in ṭuanvo kan lak cio i a hlei in Aizawl i ummi Laimi zong nih hi vialte tangka tlaumi hi Kan hlat i kan hmuhpi khawh i cuticun amah minung a tlaumi pa hrimhrim zong hi palik hna bawmh i le hruaitu hna mah hi kong he pehtlai in a hlathlaitu hna zong NUG lei hruaitu hna zong a si khawh chungin bawmhchanh le vei kan hau hnga. Cu ti loin cun Hi tangka hi a tlau ṭhan a si ahcun mi tampi nih tangka thawh duhnak lungthin kha an kaltak kho. Zeicahtiah a tawlreltu hna sinin a tlau lengmang a si ahcun minung lungthin ai thleng kho i cucaah cun hi nih hin Thil tampi a ṭhalo lei ah minung lungthin a hruai kho. Kan si khawh chungin hi bantuk hi hlat ngam hna usih. Kan tangka thawhmi le kan pekmi hi a lakka si lo nakhnga chimnak nawl kan nei ve. Cuticun kan ruahnak zong chimnak nawl kan nei ve. Cucaah cun kan thawhbur kongkau ah a dangdang ahhin stick deuh in mipi zong nih hin a tawlreltu hna nih ṭhiṭha an tawlrel maw, a him la maw ti tiang zong hi mipi zong nih kan hlat ngam ve i cuticun khoika hmun ah dah an audit, khoika hmun ah dah phak timi zong hi a si khawh chungin chimnak nawl kan neih ve i kan hlat ngam ve i kan ti ngam ve hna a hau. Thawngpang dang a thar kan theih si ahcun kan vun update ṭhan lai.